Insellimlek Mir Cassar hawnhekk bil-kotba Ara ġejja x-xemx għalik u Xemx ikwit nikkomunikaw. Hawnhekk qed naraw il-paġna tal-ittra Ħ. Bħas-soltu jkollna fuq nett il-Ħ kbira u il-Ħ żgħira, għandi sib stampa tal-ħut u l-isticker tal-helicopter. Għaliex il-ktieb Ara Ġejja x-Xemx Għalik, ibbażat fuq l-ittri tal-alfabett Malti, huwa ktieb bl-istikers, għandu stiker għal kull ittra. F'dan il-każ għandna l-istiker tal-ħelikopter. Ikollna bħas-soltu t-taqbila u mbagħad għandna nota fuq kif nistgħu nikkupjaw u niktbu dawn il-kliem. Ħafna drabi dawn il-kliem qegħdin narawhom bl-artiklu għandna tnax il-kelma u dejjem fil-aħħar vers ikollna l-ismijiet. E, l-ismijiet li dejjem niktbuhom b'littra kbira. Għaw isfel għandi l-isem tal-Ħamrun u li huwa eh, belt f'Malta u l-pajjiż tal-Honduras. L-ismijiet suppost nikbuhom bil-ħe kbira. Issa, dawn it-tnax-il kelma li qed naraw fin-naħa t'isfel tal-paġna jiena ikkupjajthom fuq il-laptop biex inkunu nistgħu naqrawhom għaliex dan huwa eżerċizzju, sistema kif nistgħu naqraw. U jiena dawn il-kliem poġġejthom f'sillabi, sillabi hija biċċa mill-kelma li jkollha vokali. Allura kull kelma jekk hija b'żewġ vokali qsamtha fi tnejn u jekk hija b'vokali waħda ħallejtha mingħajr ma qsamtha. Fil-fatt hawnhekk qed nara il-kelma ħin, ħin fl-aħħar vers, illi hija miktuba bit-tipa skura. Dik hija l-ħin, il-kelma ħin hija kelma ta' sillaba waħda għaliex għandha vokali waħda. Issa dawn il-kliem li għandna hawnhekk jiena poġġejthom fi kwits ħalli tkunu tistgħu tibdew taqraw. Mhux biss taqrawhom imma anki tifhmu x'inhuma. Nibdew bl-ewwel waħda. E, waħda tal-Malti tajba wisq ħirġa mill-forn. Waħda tal-Malti tajba wisq ħirġa mill-forn. Imbagħad għandna il-baqra u il-moża jatuna dan. il-baqra u l-mogħoż se jagħtuna dan. Imbagħad għandna l-annimal li jagħtina il-perżut u l-bejken, l-annimal li jagħtina il-perżut u l-bejken, u sentenza oħra hija Jekk nieklu ħafna minnu, iħassar is-snien. Jekk nieklu ħafna minnu, iħassar is-snien. Imbagħad inkomplu is-singular ta' ħut. Is-singular ta' ħut. Mhux vera, qiegħda fl-ewwel vers. Ħankomplu jonqosna seba' oħra, Għidut Malti jgħid li dan skappa. Li dan skappa. Mela, nisab ċerta li ġibtuha tajba. Imbagħad wiċċ sabiħ iqabluh ma' din il-frotta. Wiċċ sabiħ iqabluh ma' din il-frotta. Ġibtuha tajba wkoll u vera. Imbagħad għandna annimal ħelu wieħed mis-simboli tal-għid Annimal ħelu, wieħed mis-simboli tal-Għid. Hux vera, qiegħed fin-nofs, qiegħda fin-nofs il-kelma t-tielet vers. Imbagħad għandna l-arloġġ dan jimmarka, l-arloġġ dan jimmarka, inkomplu jista' jkun mimli ehm, bis-snin foloz, jista' jkun mimli bis-snin foloz, Hux vera? Naħseb ġibtuha tajba. Imbagħad, insett ta' lewn iswed li jimxi fl-art u jħobb l-umdu. Insett ta' lewn iswed li jimxi fl-art u jħobb l-umdu. Imbagħad l-aħħar waħda l-aħħar waħda tgħid jgħidu li dan l-għasfur huwa sinjal li ġejja x-xita. Dan jew din l-għasfura sinjal li ġejja x-xita. Dawk kienu t-tnax-il kelma ta' din il-paġna tal-Ittra H li qiegħda fil-ktieb Ara Ġejja x-Xemx Għalik u l-kliem poġġejthom jiena bl-artiklu f'din il-paġna, imma biex naqraw ikkupjajthom fuq il-laptop u għamilthom forma ta' sillabi. Nittama illi fhimtuha din is-sistema u nirringrazzjakom.